Ko Kuini, ko Kuini mua nā ahau e kōrero atu nei. Ko taku, ko taku māmā, ko Mere Ngāika Ngerengere. Ko taku pāpā, ko Te Rauhuia Te Huatahi Ngerengere. I whānau ahau i Horoera, i roto i tētahi whare puni. Ko te whare nei, he pākoro e kīa ana, ā, he raupō, he nīkau ngā ngā taonga o runga te whare nei. Ā, whakatipuhia mai au reira, ā, tae noa e ono, e ono tau taku pakeke, kātahi au nō au ka haere ki te kura i Horoera. I noho ai awau ki ono tau taku pakeke ka haere o te kura. Nā tō mātou pāpā te kōrero nei me ako mātou te haere i runga hōiho. Kāti koinei anake tō mātou waka hei mau i a mātou ki te kura, koinei he hōiho. Nā haere mātou i runga o te one, e toru me te hāwhe māero Te maomao o te wharekura nei i te whare i reira mātou e noho ana. Anā, ka haere mātou i te kura, e toru ngā mea pakeke i taha i a au, ko uaua mātou te pihipi. Haere mātou ki te kura, anā, he awa kai reira e kīa ana te awa nei ko Waipapa. Nā, ko te awa nei i kīia i, kīngi a ia ko Waipapa, nō te mea he, he pōhatu katoa o raro. O raro te awa nei, e kīngi ana he, he pāpā, he pāpā rocks. Ana, ki te whakawhiti mātou i te awa nei, me tūpātatau mātou i ō mātou hōiho kua i Maniaruwa ngā toka nei, ā. Ka itu ā mātou. Ehara i te mea e pērā rawa atu tō mātou raki i runga i ō mātou hōiho kao. Ka nui ō mātou higahiga rāngai nō te te awa nei, nō te mea he tamariki kāre mātou mau ā-tohutohu ā mātou mātua. Ana. Kīia mai ki a mātou ki te kī mai te tai, te tai katoa i te awa nei, me tirotiro ki ngā tūtohutohu a ngā mātua tīpuna, e mōhio ai rātou, ā, e taea ana i ō mātou hōiho te kau ki tētahi taha. Anā, i te taha kai reira mātou, he tōtara, te rākau kai rere tū ana. Na, ki runga i ngi rā wāhi o te awa nei, tai ko ai hei ki te, ki te taha ki te parekura, he matai te rākau kai rēra, he pūtake noiho. Ana, me tiro whakaheke mātou te taha, te, te, te hekinga o te, o te wai ki te tai. Ana, haramai o mātou hoiho, ka kau whakararo, Ana, i mua te taenga o mātou hoihoi ki te ngutu awa o te wai nei, ana, ko tae mātou ki te pūtake o te matai i kīa mai nei, ā, koinā te taha o ngā tūtohutohu. Kāti, awa atu tēnā. E nē, pai nō ho mātou i muri atu haramai ngā mea ka pakeke, ā, tūtohu i a mātou, i a, i a ua rā, te mea paku. Wau hoki te mea pai ka paku a matou, ka kore ratou i tieki pai i a, ka whakina au au, haramai i to matou papa ka patua ratou. Ana, te mahito o te kura nei i taku ai i au, ko Te Nepia. Ana, i rongo kororo, mo kai te mohio katoa te katoa, ki a Hori Nepia, te tino tangata a te New Zealand Maori All Blacks. Ana, hei Hei tungā nei ki a ia ne tēnētia e i kura maheta nei i a au e Ihoroera. Ana, kare he tō tō mātou i te kainga noho nei au. Kare he tō haere rawa ki te ara roa a te tiki kai koe rā mā mātou. Kare he waka o tērā taima, hoi anō, te waka he paki, he...

Ana, nāwai rā, nāwai ka pau te wiki i koe rā. Hei te whakina ngā tau nā, nā Tāne nei ki tō rātau kai, hei ka ka kite ka te inge he rā reo ringa o tō rātau waka. Kō hoki kei a mātau ki tāhei nā, nā, nā Rane nei. Ana, hei te tarangi ki te wharekura i te tau wiki o muri mai, awa, ka pātei te māhita. Nāwai o koutou i tāhei ngā Rane, a, te mea, te mea, te mea, kia tahara tahi, a, Ko Karangama ētahi kāre. Koa ia te mea i eke ai ki muri, nāri tāhei nā rare. Me puru nāne muri te kēti, awau kei kore i kitingia. Ana, ka mau te kurupa haka patungia o. Kei te pai noa, pai noa. Hara mai ngā te pakina kāre pīri, awau. Ka pana i a raro to rātou waka kātahi. Mau tonu mai rātou i ā Makikari ko Mōhio rātou e toko mai i ētahi a rātou rane māka. Kei kore au ka anga te tāhū i a rātou rane. Ahakoa tēnā, e toru tau au e haere ana ki te kura nei, ka neke mai mātou ki Tikitiki. Ka tae me mātou ki Tikitiki, ka haere mātou ki te whare ki reira mātou noho ai. Hei, ka mau te wehi o te whare nei. Ko te whare nei hei ngā kete tonu ki a tau koe ngā awhe tū i te pō. Hei rua koe tō moe ngā takotora tuturu atu koe tiro mai na ngā awhe tū ki a koe. Koia! Kai te hako, kāre hoki e taea te aha, kāre kau ia he kāinga kē atu nei, ka noho i roto i te whare kanukanu nei. Patipati haere ia i ka hato mātou māmā ki te ki te tieki i a mātou. A mātou kai, he paukena, he kānga, ka reri te kānga, hika ko te tumera hoki o te whare o te whare nei, pēhi te tumera. Hū, rīrau nā te kai ria te kānga e tahi te ahi. Tunutunu ana nā Kānga e Kārawa. Ana, i tērā wā, kāre he mīti, kāre mātou e kite mīti ai. E mea ana te kīnaki o ā mātou kai, ā, he hinu, he hinu poaka. Koirā te tae whakakite mātou i te mīti kia hae tō mātou pāpā ki rō ngahere. Koia ki te tapahi me Rākau, haere tō te kitipiti te pati poaka, a, ka kite mātou te mīti. Ka taea me te kai, ka anga tō mātou māmā ki te tahau te mīti, a, e, ka raro. Ko te hinu o te poaka. a miki i a tei he he miere ki roto ara ko te miere nei haere inge ai ki te ki ra rakau o te o te te puihi kei re to matou papa e tapahi ana ka hangai ki nga mea mea pi ki nga ki nga miere Kau, he aha rānei te ingoa o te Tera, kāngai ki te, te mahi mai ngā miere, ā, ka mau mai ki te kai. Tahuri tō mātou māmā ka kōhuatia. Ana, ka mikingia te miere me te hinu poaka ka noho pata mā mātou. Kāre hoki e riro mai he pata mā mātou. Nō te mea kāre he penihana o tērā wā, Heoi, ka kaha tō mātou māmā ki te, ki te mahi kai mā mātou. Ki te ono kai, e, nā te nunui o te kainii o te pārekereke mea kai mahi kai. Ā, mōmō kai katoa.